Joshua Van. Joshua Van. Joshua Van. Joshua the fearless man. Tomorrow kill or be killed. A hram man i thok hlan in ama colmi an tampinak hi vawlei ah hin Bawipa nih lungdong lo tein aa zuam pengmi cu a tawisang hna. Nihin cu harsatnak chungin le intuarnak tampi chungin vawlei cung pumpi huap in champion tiang caan tawite ah a rak kai chomi kan Laipa Joshua Van kong kan chim lai. UFC lawngah si loin Mino tampi nih a sinin nun kan i cawn khawh nakhnga dingah ruahchannak he hi video te hi kan tuahmi a si. Kan theih cio dih bangin Joshua hi nun serem ngai in hrinmi a rak se ve lo. Laitlang Kawlram chungah a chuakmi a si. A kengkip in chanbaunak he a khatmi Kawlram in Malaysia cun US ah a phanmi a si. Harsatnak, hneksaknak le lungfahnak tampi chungah a thanglianmi a rak si. Sihmanhsehlaw miṭhalo pa kan ral Satan nih a kan tuknak harsatnak pawl cu kan biak Pathian nih hmailei a nunnak hrang timhtuahnak ah a canter. Harsatnak nih nun hi a hrawh khawh bantukin a hmangthiammi caah cun ṭhanchonak thazaang petu phunkhat a rak si. Mi tampi nih a nuammi lam an rak zawh cuahmah lioah Joshua cu harsatnak in a khatmi lam tu kha a rak i thim. Thazaang heh tiah chuah herhnak lam, tanlak teimak a herhnak lam, phunchun zanzan in i timhtuahnak ah hruaining lak harnak lam a si. Martial arts an timi kut le ke mah le mah i humvennak lentecelh zuamnak chungah a rak lut. A zuamṭi a hawipa he i vuakvelhnak ding khan a cung i a tlungmi thil paoh cungah teinak hmuh aa timtu kha a rak si deuh. A luang cuahmahmi a thlanrati pawl nih a thlacamnak cu an langhter ko. An khawnden sualnak a hma pawl nih hin nun an chimh i Joshua konglam ah hin a fawitemi thil a rak um ve lo. i maknak ding lam lawng an rak tam ko. Sihmanhsehlaw cathiang nih cun Korin kuat nih dal nga cang sarih ah a kan cawnpiakmi cu kannih cu mithmuh ah si loin zumhnak in kan nung a ti. Cuticun Joshua zong hmailei tu ah a kaa hrang chih chih ve. Aa faih deuh deuh a thangcho deuh deuh. A thinlung a ruahnak a puitling deuh deuh ve. UFC ah a luh khawh hi a van ṭhat ruangah a si lo. A teimaknak cungah Bawipa nih thluachuah a pekmi a si. UFC hi takpum lawng si loin thinlung thluak he kan lak a herh ngaimi lentecelhnak a si. Cucaah ṭih le ralchiat hi a ngah hrimhrim lo. Cucaah the fearless tiin min a rak i bunh. Cathiang nih a kan timi cu Pathian nih hin ṭih a hmangmi thlarau a kan pe lo. Dawtnak, daihnak le thilti khawhnak ṭhawnnak tu a kan pek a ti. Joshua nunnak tuanbia chim ahcun a tincomi taisawm laksawng pawl nakin mino tampi nih i zohchunh awk ṭha tuanbia a ṭialmi hi biapi deuh ah ka ruahmi a si. Zeicahtiah Joshua nih hi dirhmun teinak a tinco bangin nang le kei zong kan si khawh venak kong hi chim ka duhmi cu a si. UFC ah i thongh thengtheng si loin mu. Cucaah i nuamh lornak menmen le thathut thusawhnak hmun khan vun chuak law tharchuahtu Pathian kha fuh law tan la ve cang. Na zumhmi cu na tuahsernak ah langhter law teima tein na ral Satan le na taksa duhnak cu tei khawh i zuam. Joshua hi zan khat chungah champion a rak si lo. A zumhmi kha fek tein a rak i tlaih i teimaknak he hmai a kar hlan chin caah Bawipa nih hi dirhmun ah a cawisami a si. Joshua bantukin nang zong teitu na si kho ve. Na zumhnak tuah fek tein dir law i teimaknak he na taksa duhnak cu tei khawh i zuam law Faih chinchin ve ko ti sawm kan duh. A ngaitu a zohtu nan dihlak Bawipa nih a chuahnak in pe ko hna seh. Amen. Joshua the Fearless Lion!